Ebintu byona kutegyekera ensi noreeba na president ku akuba naryarya kuba president mukwate ekitabo orahire ebyo nibyo bateiremu nkabanyabwengye kubaasa ngu nanamukaimwe abantu abataketegereizibwa ahanga kugira ngu babategyekye batyo.

Ku naatumwa naatyamuka omu nsi yangye, naatandika obuheereza, nyowe nkatandika ndi omuntu omwe, naatandika kubuurira engiri ku naabire ndi aho Ruhanga yaareeta abantu abu orikureeba boona barwaire, bakaba nibashaasha, baabaire nibeekurura, baabaire kandi ekirikushetsya bakaba nibaruga omu madiini, ee, bakaba bamazire emyaka ikumi omu makanisa, emyaka makumi abiri, kwonka ba, bashoboirwe. A Ku naatandikire engiri ya Ruhanga n'obushoboorozi obu ampairwe, abantu baija baakira. Nambwenu aha hariho abantu baingi. Nituza kushemererwa nooza kubareeba. Twine n'ekanisa endiijo nari eitambiro erindi oku omuri Lyantonde, Nyabitanga. Abantu ni baingi. Abantu babaire nibashaasha. Abantu baraire kubi. Amadiini gakaita abantu gaabacwekyereza. Kwonka abantu bakizire, harimu n'abaine obutumwa abaawe baine obwa Ruhanga nabwo bukingiirwe, nabwo Ruhanga abaihireho omukingo. Ekitiinisa kya Ruhanga nikireebeka ahabw'okuba waashanga abantu bakizire buzimazima bareeregye, tibaakishaasha. N'okwo kushemererwa oku waareeba abantu bakizire enaku ei baabateiremu. Abantu bashemerirwe naabareeba. Kandi ekindi eki naanyenda kumanya, nooreeba abantu baingi, abantu baingi bakahaba ku barikuhurira ngu hariho omutambi, baagira ngu hariho nabi, ngu hariho omurangi, abamwe hariho abafumu, kwonka twamanya ngu omwanya ogu tigwa bafumu. n'obw'obwa Ruhanga, kandi omwanya ogu abarikwijamu kubaruka nibaija kwija ngu babatangire obubakwate babaase kugira amaani n'obushoboorozi n'obu baabaire nibashashura akasente Hati omwanya ogu nyowe ndi omushabi abantu abarikwija aha tibakushashura sente. Hariho ekintu ekishoboire abantu nari ekiremire abantu omu nsi omu. Abantu baremirwa okwetegyereza omufumu w'omunyankore n'omufumu w'omugambi. Hati ku kiremera okwetegyerereza kwetegyerezebwa abantu, hati abantu nikwo kuguma nibabonabona nari nibanyangana. Abantu nibaija aha bangambira, mazire emyaka ikumi nibanyiba, mazire emyaka etaano ndi omu barangi tinkakiraga. Haza nyowe Ruhanga naanyoreka ngu tibarangi. Omurangi toshemereire kuba oine Baibuli. Omurangi toshemereire kuba oine Zaburi. Omurangi toshemereire kuba nooyeta Yesu. Omurangi toshemereire kuba oine Biikira Mariya. Omurangi toshemereire kuba nookora ebi Omucwezi takubyenda. Omucwezi naayeyimiriraho nka we nk'omucwezi. Omucwezi n'omutaambi. Omucwezi aine amaani, takwenda ngu ogire eki waamutamu kyona. Mbwenu abantu boona abakukira obwingi ab'okuhurira ngu nibanyangarira, nibaihwa sente, nibakorerwa buri kimwe kyona, bari omu bafumu b'abanyankore n'abafumu b'abagaambi. Hariho ekintu. Endimi zikagyenda zaabura kutaanisa ebintu bingi munonga. Okuranga n'omuntu ow'amahembe ashemereire kuba naayeta omurangi ahabw'okuba naaranga. Omwoyo nigumwijaho agamba. N'abo baapasita nabo n'abarangi, emyoyo neebaijaho baranga. Kwonka hariho omuntu ou barikugira ngu ogu n'omucwezi. Hati omucwezi niinye? Orikugamba eby'abacwezi otakwikiririza mu kintu kyona, oyemereire haabe omukono gw'abacwezi n'engiri yaabo, orikuragura ebyabo ebi bangambiire, orikwija aha nkakureeba ori omunaku nkagira nti Ingaaniiza, tinkuza yade na rento otagishashura na buri kimwe kyona, ogwo niwe mucwezi. Hati n'ebi barikuba barimu obu barikwetoroorora bari omu bafumu b'Abanyankore n'abafumu b'Abaganda nari abafumu omu karica zoona nari omu ndimi zoona. Mbwenu hati eki naanyenda ngu omanye, hati obuheereza obwire ku bwaakumaramu, oine abandi bantu abaheereza abari omu muringo ogwo obucwezi obu oine nari abu orikureeba bari haihi? Abaheereza tibakaboineho ahabw'okuba. Turikuba nituza omu bitabo Ebyakozirwe Entumwa, ti entumwa ezi ez'omuri Baibuli ez'okuhurira omu bitabo ebiri omuri inye, ebiri omu magara gangye, Ebyakozirwe Entumwa nari Ebyaragwirwe Entumwa okuruga omu bwaruhanga. Ebitabo twaza omu bitabo Ebyakozirwe Entumwa nanye ntakabaireho, kwonka nimanya ngu Ruhanga akanteekateeka kare nabo bari. Ku baabaire nibaragura, nibaragura, baagira ngu Mwoyo Orikwera yaagyenda, kwonka ryatyamuka. Okujuba nari okutambira ensi ekwereba neehwerekyerera nari neehwamu neezinzikara. Niinye ntumirwe nk'omucwezi oizire kujuumuura ebyo ebyahwa. Waanyetegyereza?